Immorru ma' Joseph lejn l-uffiċċju l-ġdid tiegħu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Kull fejn immorru jwaqfuh in-nies. Min jifraħlu, min jawguralu, min itih xi parir. Din hija l-merħba li ngħata Joseph nhar il-Ħadd. fl-ewwel rally tiegħu bħala mexxej Laburista.
Taf kemm nieħu pjaċir meta tajtu li Joseph u hekk ibqa' għajtu li ta. Il-Partit Laburista Huwa magħqud? Ejja ħa niġru wara kull wieħed u waħda minn sħabna. Merħba lil kulħadd lura, min mhux ħa jiġi ħa mmorru aħna għalih. Aħna familja waħda, familja Laburista, familja Maltija, familja Għawdxija. Aħna il-ġenerazzjoni rebbieħa. Grazzi.
Fost in-nies li ltaqa' magħhom Joseph din il-ġimgħa kien hemm il-Prim Ministru Gonzi. Aħna tnej nieħdu pjaċir bħala kapijiet ta' dawn iż-żewġ partiti kbar f'pajjiżna illi insibu l-ispazju fejn nistgħu naħdmu flimkien.
X'qalu bejniethom Joseph Muscat u Lawrence Gonzi? Bilna illi ħajkun hemm ħafna issues fejn mhux ħanaqblu, ħajkun hemm issues oħra fejn ħajkun hemm agreement fl-interess nazzjonali, Imma li l-konfront jkun konfront ta' ideat mhux konfront wieħed kontra l-ieħor, imma konfront idea kontra oħra. Tkellimtu fuq issues m'għandhom x'jaqsmu mal-politika, tgħidilna naqra fuq xi tkellimt? U fuq elf ħaġa. Fuq il-futbol, fuq il-logħba tal-lejla pereżempju? Tkellimna fuq il-futbol naħseb, tkellimna fuq il-festi, tkellimna fuq ħafna affarijiet. Ikolli ngħid ma qalilniex kollox. Din il-ġimgħa kulħadd irid ikellem jew jintervista lil mexxej il-ġdid Laburista. Kulħadd irid ikellmek. Sissa.
Ma naraw iktar tard. Hawnhekk il-PBS.
Joseph sejjer għal programm dis-set. Ritratti tal-okkażjoni, kollox lest. Tala, ok, stand by, mela ħabib tiegħi.
Tibda l-intervista. L-aħħar tal-programm nitkellmu Marenu Buġeja. Ħadd Kienet pjaċevoli, diskussjoni, l-interventi kienu qosra, risposti qosra, però naħseb li iktar ma jgħaddi żmien iktar ikun interessanti għax id-deċiżjonijiet ikunu ttieħdu allura tkun tista' tiddiskuti l-mertu ta' dawk id-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu. Sal-lum għandu l-ideat imma ovvjament irridu naraw issa li mill-kliem ngħaddu għall-fatti u hemmhekk hija d-diffikultà. The devil is always in the details. Joseph ukoll kien ġurnalist. X'kien isaqsi Joseph il-ġurnalist? Lil Joseph il-mexxej. Ħammur ngħid lilek.
Lura ċentru Nazzjonali Laburista. Aħna u telejn, Joseph il-aqqana ma' Ivon. Din Ivon toħdel naħsib tnadda fil-post. Ila tiħuħsib il-kwartieri laburisti minn żmien il-maċina. Kemm ilek għavon? Mela la 28. 28 years, bejn il-maċina. Bejn il-maċina. Istituzzjoni, boni.
Illum ma sabx kien għal-ġim Joseph. Allura nitilgħu bil-mixi. Tlet sulari sħaħ. Biex nitilgħu bil-mixi. Eh. U mela, nċal u naqra. Ser nidħlu fl-uffiċċju tal-mexxej laburista. Kif qed iħossu Joseph dan l-uffiċċju? Il-verità nħossni naqra eh, strampadni. Joseph jgħidilna li bħalissa il-ġurnata tiegħu qed tkun mimlija laqat. Laqat, laqat, laqat, qed nipprova niltaqa' ma' kemm jista' jkun nies possibbli. L-ewwel ġimgħa mexxej Laburista Kif qed iħossu Joseph Muscat? Qed nikdeb jekk ngħidlek ma ħossniex eċċitat, imma aktar minn eċċitat inħossni privileġġjat u b'responsabilità kbira. Joseph jgħidilna li qed idum hawnhekk ġmielu. Sa tard il-lejla laqgħa kull nofsija ma' persuni differenti mingħajr waqfin ta' xejn. Inħallu lil mexxej laburista għal xogħol. Il-11 ta' billejn. Joseph jasal lura d-dar. Burmarrat. Rajt wasalt jew? Wasalna, wasalna. Ma domniex daqs kien ħsibt. L-11 ta' billej kważi. Eh, kważi 11, le. Sibt tal ħadiġi jar il-ġurnata l-lum. Kif kienet?
Impenjattiva u sabiħa. Eh, naħseb ksibna riżultati verament sbiħa l-Partit Laburista l-lum. Eh, sodisfatt immens. Issa xoqsok tagħmel? Issa,
issa waslu t-tfal dalwaqt iqumu naħseb għal ħabta ta' ħdax u kwart, ħdax u nofs iqumu ftit għal bottle. Nieklu, naħseb forsi naraw l-aħbarijiet forsi. Nara kemm spiċċaw l-Iżvizzera u nsejt min kellhom jilagħbu llejla għax għadni ma rajtx logħba waħda din il-ġimgħa u norqdu.